ایں ایسی ہستیاں گولاں ایسے عظیم لوگ گولاں جیڑھے اپنے فن دی خدمت کریندے پئن اپنی زبان دی خدمت کریندے پئن جیڑھے پیشے نال وابستہ ہن پئے انہاں کوں انہوں دے فروغ واسطے ڈینہہ رات کوشش کریندے پئے ہن اج اے جھیں ہک عظیم ہستی دے کول میں موجود بیٹھاں ضلع بہاول پور بلکہ اے ضلع بہاول پور نہیں اے پورے سرائیکستان نئیں اے پورے پاکستان دے عظیم انسان ہن جنہاں اپنڑی زبان دے وچ اتنا زیادہ کم کیتا ہے کہ تساں سنڑ کے حیران تھیسو کتاباں دی ہک لمبی لسٹ میڈی مراد ہے سائیں سردار خادم حسین مخفی صاحب اج انہاں دے دولت خانے دے اتے انہاں دے نال موجود ہیں انہاں نال گالھ مہاڑ دا سلسلہ شروع کریندے ہیں۔ السلام علیکم سائیں مرشد کیا حال ہن؟ وعلیکم السلام میڈا سونا بہوں اچھا حال ہے تہاڈی دعا اچ جیو پیا اللہ بھاویں اللہ آپ کو سلامت رکھے تہاڈی تشریف آوری دا شکر گزار ہیں سائیں۔
مخفی صاحب ہک بڑا روایتی جیہاں سوال کرے ساں کیونکہ اساں وی یعنی کہ چھوٹے موٹے شاعر ہی سے سارے کول وی لوگ یہ سوال کریں دے ہن شاعری دا آغاز کداں کیتا ہی جی شاعری دا آغاز میں سکول دے زمانے کنوں بچپن کنوں کیتا ہے اچھا جی

اے ساریاں سئیں خواجہ مخفی صاحب دیاں کافیاں ہن جیڑھیاں اے سامنڑے تہاڈے کھڑیاں ہن تھیاں۔ اے انہاں دا اور وت جیڑھی مزے دی گالھ اے اپنڑا ناظرین کرام کہ انہاں دیاں جیڑھیاں کتاباں دے ناں ہن او وی ناں سرائیکی زبان کوں پرموٹ کریندے ہن۔ میں مثال ڈیساں کوجھی پوجھی۔

انیس سو چھیانوے اچ چھپ چکی ہے تے ول اوندے کئی ایڈیشن وچ چھپ گئن ہن اونکوں تجدید دے نال تھوڑا جیہاں اضافے دے نال مزید نظر ثانی دے نال او وی ہن آ ویسی اچھا یعنی کہ او ہن دوبارہ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مائی پہلی کتاب تھوڑی کیڑی ہئی ہے پہلی کتاب میڈی ہئی انیس سو بیانوے اچ آئی ہئی اجاں توں رسدیں۔ او ہک ݙوڑھیاں دے ہک ردیف دا سلسلہ ہے اڄاں توں رسدیں۔ او تہاݙے بڑے کافی مشہور ݙوڑھے وی ہن ایویں ترے چار لمبی ایویں لسٹ ݙیندے ذرا ساݙی آڈینس نال ایویں ذرا تقریبا میں تہاکوں عرض کیتی ونڄاں کہ بھئی میکوں جیڑھا خطاب ملے نا بابائے سرائیکی دا او میں اپݨے کجھ تعارف دے وچ او اپݨے ریکارڈ ݙساواں جو میں ہک ردیف دے وچ سو توں اتے ݙوڑھے لکھے ہن ردیف ہک ہے ݙوڑھا سو توں اتے ہے ہک شعر ہے اوندے وچ چار اکھاݨ ہن۔ ایہ وی مثالی کم ہے۔ کوئی ہک ادھا غزل دے وچ کوئی ہک ادھا اکھاݨ ورتا ویندے لیکن میں او دا سوال وی اکھاݨ دے نال ہے اوندا ول جواب وی ہے دعوی وی اکھاݨ نال ہے اوندا دلیل وی ہے مثال دے طور تے میں تہاکوں عرض کراں کہ چٹے کپڑے کھیسے خالی ای سب گول تے کجھ نہ پھول ایہ مصرعہ ہک ہے اکھاݨ ݙو آ گن اور ایندی عکاسی تساں اوندے نال ترنم نال وی تاں آدھے وے نا۔
چٹے کپڑے کھیسے خالی ای سب گول تے کجھ نہ پھول کپڑیاں وچ ہے ہر کوئی ننگا دول دے وچ ہے سارا پول اے چار اکھاݨ تھی ڳئے اچھا ݙیکھو نہ ٹل سڳدے لیکھ مقدر نہ وت لڳدن زور دے نی باز نی چگدا داݨے مخفی دربھ نئیں چردا ہرگز شیں اے ہک اکھاݨ اچ بیت وچ چار چار اکھاݨ ہن ہک بحر دے وچ ہک بحر دے وچ پوری کتاب اے جیئں سیف الملوک اے اوہی شروع توں ہک بحر اے، اے کرنڑیں بھرنڑیں وی ہکا بحر دے وچ گئی اے پئی اور ایندے وچ ہک شعر دے وچ چار اکھاݨ اور ہک ردیف دے وچ ٻئے سو توں اتے ݙوڑھے اور ہک شعر دے وچ پنج سنتاں جیویں کوئی بلا نکت اور سنت بنڑا ݙیندے بھئی میں اے بلا نکت بنڑائی اے میݙے شعر دے وچ پنج سنتاں ہن تے اے وی میڈا ریکارٹ ہے اس واسطے میکوں بابائے سرائیکی دا خطاب ڈتے نے جو سیف الملوک جیڑھی ہے او وی کلاسیکل کتاب ہے کلاسک کتاب ہے اوندے تے وی ڈیڈھ اڈھائی سو سال تھی گن لطف علی صاحب قصہ منظوم کیتا جیکوں دنیا ساری من گئی ہند انڈیا تک وی سارے اہل پنجاب سب نے اوندا اعتراف کیتا لیکن ول نظامی بہاولپوری اپنے مضمون اچ لکھیا ہا کہ ایندی مثال ماضی دے شعراء پیش نئیں کر سگے۔ لہذا آوݨ والے دور اچ اگر کوئی بندہ کامیاب تھی پیا تاں اونکوں اساں شاعر نہ منیسوں بلکہ اونکوں ساحر وی نال منیسوں اوندا او کرشمہ ہوسی جادوگر وی ہوسی لیکن میݙی کتاب اللہ دی کرم نوازی ہے جو اوندے کولوں کئی حساب نال او بہتر ہے کیونکہ اڄ دا دور ایڈوانس ہے پراݨے زمانے سادہ ہن اس ویلے عروض دی پابندی نہ کیتی ویندی ہئی تے اس ویلے اتنی باریکی کائناں ہئی ول اس دے بعد قافیہ وی رے دے نال رے لا ݙیندے ہن۔ جی ہن چور ہے زور ہے اے رے دا کیفے اگوں جوڑ خواجہ صاحب وی ایویں ورتا ہے۔ مخفی صاحب سرائیکی زبان اچ جتنا کم تھیندا پئے ماشاءاللہ تساں وی بہوں زیادہ کم کیتا ہے اور مزید اللہ پاک تہاکوں لمبی حیاتی ڈیوے تساں مزید اتھوں زیادہ لکھو کیا فیوچر ڈیکھدے پئے وے سرائیکی زبان دا؟ کہ اساں سرائیکی کوں کتھوں ٹو چھک کے کتھاں گھن آئے ہیں اور سرائیکی اگھاں کے تئیں ونج سنگدی ہے۔ اساں اپنی آوݨ آلی نسلاں اچ سرائیکی پچا سنگنے ہیں یا کوئنہ۔ جیویں موجودہ حالات کوں تساں ڈیدھے پئے وے جیویں ماڈرن دور ہے پیا۔ ایندے وچ کیا سرائیکی کوں اساں اپنی اگلی نسل اچ بہتر طریقے نال پہنچا سنگنے ہیں؟ جی، میڈے آکھݨ دا مقصد اے ہے کہ بھئی سرائیکی یا ہر زبان دے اتے تھوڑے بہتے عروج زوال تاں آندے رہن ہن۔ لیکن ہݨ سرائیکی جیڑھی ہے ٻہوں ترقی کر چکی ہے اور ٻہوں سارا ایندے تے ادب شائع تھیندا پئے ٻہوں سارا لکھیندا پئے ٻہوں سارا جیڑھے ہن گلوکار حضرات او وی خدمت کریندے پن شاعر حضرات وی لکھدے پن تے انشاء اللہ سرائیکی دے ہݨ او جیویں کلاساں شروع تھی ڳن تے او تعلیم وی حاصل تھیندی پئی ہے ایم فل پی ایچ ڈی مقامی کالجاں وچ سرائیکی پڑھائی ویندی پئی ہے سیٹاں آندیاں پن اضافہ تھیندا پئے کالج بݨدے پن۔ ہن بہاولپور اپنڑاں ایندے وچ وی کالجاں دی منظوری نویں رحیم یار خاں وچ وی پنج کالج میکوں بال ڈسیندا پیا ہا جبھی او نویں بنڑدے پن انشاءاللہ سرائیکی زندہ باد سرائیکی انشاءاللہ زندہ باد۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سرائیکستان دے حق اچ او تساں ہک لکھا ہئی نغمہ ترانہ ترانہ لکھا ہاوے تساں او ساڈی دعا ہے کہ او سرائیکی زبان دا ترانہ ہی رہ ونجے۔

اور قابل احترام شاعر ہن پئے اور انہاں دیاں اٹھ کتاباں ایں ٹائم موجود ہن چار کتاباں دسیندے پئے ہوے جیڑھیاں اوندے وچ ہن پیاں انڈر پروسیس ہن پیاں آوݨ والیاں ہن جی ہاں
حمد نعت دے اتے مبنی ہے سارا ایندا مواد دینی شعری ادب ہے دینی شعری ادب اے ہے کتاب کھٹیا وٹیا ݙوجھے نمبر تے میݙی کتاب ہے اے ڳوجھی پوجھی اے غزلاں ہن ایندے اچ ہر موضوع دے اتے غزل ہے لیکن ہن اے ساریاں غزلاں اے ایں ہیئت دی کتاب ہے تریجھی کتاب میݙی ہے اے اکھاݨ منظوم اکھاݨ جیندے میں ذکر کر ڳیاں کہ ہک ہک ہیندے وچ میں چار چار ترائے ترائے ݙو ݙو ٹھیک ہے نا سی تے ہک تاں لازمی ہے ہر ہیندے وچ میں استعمال کیتے اے کتاب کرݨی بھرݨی ہے اے کتاب لیکھا چوکھا جیندے توں من سݨیندا پیاں انقلابی کلام ہے، قافیہ ہن، معتبر شخصیات کوں جیویں نواب سر صادق محمد خان تھی ڳیا، جیویں خواجہ فرید صاحب تھی ڳئے، جیویں ساݙے کاظمی صاحب ہن حضرت بزرگ تاں او انہاں دے واسطے انہاں کوں خراج احمد خان طارق کوں انہاں کوں منظوم خراج تحسین میں پیش کیتے۔ اچھا ایندے کولوں پہلے نا ہک چھوٹا ݙیݙا سوال میکوں خادم مخفی صاحب تہاݙی ذات کولوں کہ سرائیکی دے وچ ایں ٹائم تساں کیا سمجھیندے ہو کہ کیڑھا شاعر ابھا لمے دے کنسیپٹ توں ہٹ کے کیونکہ میں آن ریکارڈ ہک گالھ کریساں کہ مخفی صاحب تھوڑی اجازت نال اور میں امید کرینا کہ تساں میری گالھ دے نال تھیسو کہ اساں اپنی زبان اچ رہ کے بھی تھوڑے جہاں ہک بائے نال او وقفہ رکھی پائیں کہ او ابھے آلن او لمے آلن سپوز میڈا تعلق لئیے نال ہے لیکن میں اے سمجھینا کہ جتھاں جتھاں سرائیکی بولی ویندی ہے او سارے اساں ہکو کجھ ہسے تساں ایں چیز نال کیا آکھسو ایں بارے؟ جی جی میں خود ایں چیز دا دعوے دار ہاں اساں تاں ڈیکھو سی صوبہ سرائیکستان چاہنے ہاں ہک سمجھدے ہاں تاں صوبہ ہک چاہنے ہاں نا تاں تاں ساڈے بہاولپور دے کجھ لوگ ہن انہاں دا مطالبہ بھی اے پہلے ہئی پئے جیویں اینکوں بحال کیتا ونجے انہاں کوں انج ڈتا ونجے میڈا جیرھا پیغام ہے میں او مثال ڈینن ظہور دھریجہ صاحب بی بی مخفی صاحب تاں عباسی خاندان دے فرد تھی تے تے اے سرائیکستان دا جھنڈا چاتی کھڑن تے میں ہن ایندے تے گال کریں ایندا جواب تہاکوں میڈے کلام وچ مل ویسی۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔

مالک تھل دا امان دے جاگو شیر سرائیکستان دے جاگو شیر سرائیکستان دے جاگو پا ڈیو دھماں چار چوفیر
جاگو میڈے شیر ڈیوو سنیا گھر گھر جاگو ووٹر جاگو ورکر جاگو شاعر جاگو لیڈر جاگو مالک ڈیسی قسمت پھیر جاگو جاگو میڈے شیر جاگو حق دی گالھ ہے جاگو جاگو حق دی گالھ ہے جاگو قدرت حق دے نال ہے جاگو ظلم کوں انت زوال ہے جاگو دیر ہے پر نئیں محض اندھیر جاگو جاگو میڈے شیر مخفی کرم خدا فرمیسی صوبہ ساڈا انج بن ویسی او صدقہ پیر معین و دین دا صدقہ پیر معین و دین دا ڈیرے لئی پے جو اجمیر۔

قومی نمائندہ جیڑھے الیکشن لڑن واسطے ساڈے کول آندا ہے ظاہری گالھ ہے او ساڈے وسیب دا ہوندا ہے ساڈے وسبے دا ہوندا ہے ساڈا تعلق دار ہوندا ہے ساڈے حلقے دے وچ الیکشن لڑدا ہے اساں اوندے کولوں اے ڈیمانڈ کر سگدے ہیں کہ توں ساڈا اے جیڑھا مقصد ہے توں اگھاں گھن کے ویسیں پہلا مقصد وی اساں ایہو رکھوں کہ ساڈا صوبہ

او وی ساڈے بھرا ہن لیکن اساں اپنڑے وسائل دے نال ساکوں ساڈے ہر ضلع کوں جو بیک ورلڈ آکھا ویندا ہے تاں کم از کم بیک ورلڈ اساں نہ کھوا سنگوں تاکہ پتر دے ذمے جے توڑیں ماء پیو کم نہ لے سی او توڑیں اوکوں نکمہ آکھن مخفی صاحب جی غلط ہے۔ جی جی جی بلکل بلکل او میں لکھیا
جو سرائیکستان دا مطلب ایہو تاں ہے فقط مخفی۔ کوئی ساکوں کہیں دے نال کوئی نفرت نی اے ساڈا حق وی ہے ساڈی پہچان وی ہے تے ساڈے مسائل دا حق ہے تے اساں دور دراز دے دھکیاں کنوں وی بچݨ کیتے انہاں لکھیا جو سرائیکستان دا مطلب ایہو تاں ہے فقط مخفی سرائیکستان وچ لیسوں سرائیکستان دی دولت۔
کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جی قبر وچ نال نئیں ویندی کہیں انسان دی دولت منگو اے غاصبو رب توں تساں ایمان دی دولت۔ واہ واہ۔

تہاکوں خوش رکھے، تہاکوں سکھی رکھے، تہاکوں لمبی حیاتی ݙیوے اور تساں ایویں اپݨی زبان دی خدمت کریندے رہو، ایویں اپݨے وسبے دی خدمت کریندے رہو کیونکہ شاعر اپݨے وسبے دا، اپݨی زبان دا پروموٹر ہوندا ہے، نمائندہ ہوندا ہے، او جتھاں ویندا ہے اپݨی زبان دی نمائندگی کریندا ہے۔ آخر دے اتے اگر تساں ملک پاکستان دے، پورے ملک پاکستان کوں کوئی میسج ݙیوݨا چاہو

تے نوجواناں دا اوندے اتے عمل کرنڑ دا کم اے جیویں فرمایا وے ووٹر ورکر او سارے اپنڑی اپنڑی جاہ تے رہ تے او ہک اپنڑا ذہن بنڑا گھنن ہک مشن نہ کوئی لڑائی دی لوڑ اے نہ کوئی جھگڑے دی لوڑ اے اپنڑے ووٹ دی طاقت نال اساں انشاءاللہ اپنڑا صوبہ گھنسوں اور اے ساڈے سارے مسائل دا حل ہے تے میں نوجواناں کوں ایہو اکھیساں کہ او اپنڑا جوش تے جذبے نال ایندے وچ حصہ گھنن اور اے شعور اگاں تے پہنچاون اے سنیہا گھر گھر ڈیون انشاءاللہ منزل دور کینی۔ انشاءاللہ سئیں منزل بالکل دور کوئی نہیں اور اللہ دے حکم نال ساڈا حق وی ہے کوئی اساں علیحدہ ضلع اپنا علیحدہ ملک نئیں منگدے پئے علیحدہ صوبہ منگدے پئے ہیں اور مخفی صاحب بہوں شکریہ سر تساں ساکوں ٹائم ڈتا ہے ساڈے واسطے ٹائم کڈھا ہیوے اللہ پاک کیونکہ مصروف راہندے ہیوے تساں ماشاءاللہ اور اللہ پاک تہاکوں مزید ترقیاں ڈیوے اجازت گھنسوں سوجل بخاری سئیں ساڈے نال ہن اج انہاں ساڈے بطور کیمرہ مین انہاں ساڈی اج ہیلپ کیتی ہے انہاں دے وی میں مشکور ہاں کہ انہاں ساڈے نال اج سنگت کیتی ہے اور اجازت گھنسوں اور ہک واری تساں آکھ ڈیسو اپنے جیڑھے لوگ تھاکوں پسند کریندن کہ حسرت لاشاری دے چینل کوں سبسکرائب ضرور کریسو۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ حسرت صاحب کو انشاءاللہ تہاڈے چینل کوں سبسکرائب کریسن ساڈے جیڑھے مہربان ہن محبتاں والے لوگ ہن مقصد تاں ایہو ہے کہ پیغام تساں وی تاں ساڈا پیغام پجیندے پے انہاں تک ہنڑیں دے واسطے کم کریندے پے اے وی فرض بنڑدے۔ اے ڈیکھو سئیں ہنڑ مخفی صاحب سفارش کر چھوڑی اے ہنڑ جیڑھے جیڑھے دوست مخفی صاحب کوں چاہندے ہن جیڑھے جیڑھے دوست میڈا اے چینل ڈیدھے بیٹھن جیڑھے جیڑھے دوست ایں ٹائم مخفی صاحب کوں ڈیدھے پین او انہاں دی سفارش تے ضرور عمل کریسن حال دی گھڑی سوجھل بخاری کوں میں حسرت لاشاری اور خادم مخفی صاحب کوں ڈیسو اجازت اللہ سوہنڑے دے امان۔